E te iwi whānui, tēnā rā koutou e whakarongo mai nei ki te hāora o te reo Māori i runga i tā tātou teihana, te reo irirangi o Te Hiku o Te Ika. Ko tō tātou hoa kōrero i tēnei pō, ko Heremaia Harewi Nōpera, e noho nei i Te Awanui. Tēnā koe e te Matua. Here mai. Tēnā koe.
Ka mihi atu rā au ki a koe kua whakaae mai nei ki te homai kōrero ki tā tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika. Nā reira, ngā mihi nui rā ki a koe, ā, ki tō tamāhine hoki. Nā, tēnā rawa atu kōrua. Ā, tēnā koe. Ai. Anga a te nau i te reo. Uh, tēnā koe e haramoini ki te te rapurapu hari ngā kōrero a o tāua tūpuna kia kōrerohia e ngā kaumātua o ēnei rā e toe ana. Ko ngā mea tino mātau ki ēnei kōrero, kua ngaro rā ki te pō. Hoina me hopuhopu ake au e te wā i kōrero māku, i ōku nei rā. Āe, āe. Hei ono rā, koinā ngā kōrero e whāia atu nei.
I whānau au.

Ka mate hoki toku, toku, toku matua, a toku pāpā, ka hoki, ka hoki mātou ki te kao. Mm. Te mea nō reira toku māma, toku haea nō te kao, mm. nō ngā wiki o te kao. Tērā mea, te tō mātou tupuna tērā, ngā wiki. Ah. ka hoki mātou ki reira, i reira katoa ku, Āe, e rau ku mātua i te kāinga, ko tuku whaea he tuahine nō ngā wiki, he tuahine nō ngā, nō ku mātua e noho ana i reira. ka noho a tuku whaea, ka mat, ka, ka ngaro tuku pāpā, mm. ka nehua tuku pāpā, ka noho mātou ki ni. ki tētahi o mātua me tō mātou whaea, e toru mātou tamariki, tamariki mm. tāne katoa, e toru. Mm. Ā, e pērā anō te oranga i ērā tau mō ō reira e keri, ō te kao e keri kauri. Āe. Haere i ngā koraha. Ā.
Katoa noa iho rā o tēnei rohe katoa, nē? Āe. I pērā. Pē koe ia te oranga, nē? Āe, koirā anō te oranga. Ā. Ka a tino tino aral ko rai ma te kai ngari tino tino iti te kai era era taima ko nga kai nga tuturu o te i te kau ko nga kai nga te koraha o e huitu e waru maero te tauti i te kai nga ke ngā whare, whare pēke. Āe, āe. Ngā tītī whare pēke, mea ka whakatau i te kura. I ngā te ata mane, kua haere ki te koraha, noho atu i te koraha ko Taitino Wiki. Āe. Hoki mai te koraha, i ngā ahiahi hārere, i te haere mai te kāinga, hoki mai te kāinga ki te karakia i ngā Rātapu. Āe. Na ka mutu ana manu ko hoki ana i te kora. A ko tetahi i oku mea i mea nau a a hau me oku teina i era taima i a mate tamariki ana e whitu e waru nga tau. Ko tahi o matou paraikete.

ko te piki hore kāuta, mahi mm. um, taunga te ahi, o hore ra ngā pō o tino mahana. Ah. Te tei me mahara nau, e, e pune, Hai. tino tini o te kūtai i te one i mua, a tuku e rawa mā te pune kota kūtai tēnā, kai te ananonga wāhi i te hore a ka tare tāku nei kota kūtai tāku nei pune.

Tekau mā whitu o ku tau ka mutu i te kura. I mutu ai i te kura, kia haere i te āhui nei taku, taku matu i taku pāpā ki te mahi pāmu, mai i te pāmu. Āe. Ō, nō, tīmata mai ngā mahi pāmu i reira, i Te Rawa. Āe. Ka tīmata mai te mahi pāmu i Te Rawa. Marie, Ka mutu te kura, ana ko taku mea korero rau, ka haere au ki te paki, mau, walk, ni, na, na, Ii, atu i te kao? Te kao.
Ii. E rua māu, haere atu i te kao, ki te paki, te rapu mahi mā māu. Haere mā runga o kōrua waewae. Āe.
Āe. Haere au me taku paraikete, kotahi paraikete, ā, kotahi tarau. Pīkau e ko tai maki, tai pereti, te pune me te naihi. Koirā anō ngā mea me runga. Haere atu mō te kua te whitu kara kai te ata nō te hāpahi te waru te pō ka tae mō.
He roa rā tēnā haere. Āe.
Nā, tō mātou utu e rātou mā ngā tamariki, ngā tamariki peraka mutu mai te kura, e rua hereni me te hikipene i te rā, half a crown. Ngā tāne kāore e tamariki, E whahere nei, four shillings a day. Ko ngā tāne me te whānau, me te family, e ono here nei te rā. Mātūtū te rā. Pea fifteen shillings a week, mā te ngā singles. Engari rā, he maha tonu ngā mea e riro mai ana i tērā mahi iti nei. Āe, āe.

Peke Parawa, a Whestia Parawa. E ra nei, e ra tai mai waru hereni. Ko te peke huka, half, half a sugar bag in there, e 12 and 6. Tekau mā aru hereni me te hiki pere. Ai. Ika tata pau ana te utu mo te wiki nei. Ae.
Mako taku teina i muri au ka timata taku teina ko ko mau e rere ka mea to mau to mau papa i tenei wiki mau tama mai te rima tekau parawa. Mm. A tera wiki ma taku teina tama mai rima tekau parawa. Mm. Nā, nā me puta i te rima tekau te mm. tekau mā rima hereni nei, nā, waru hereni ai mō te pēke palawa, nā, te toinga māku for one week. Ai. Nā te wiki, nā te rata mō mai. mā nā, tango te pēke palawa i tēni wiki, mm. māku te tei wiki, mā. Mm. Ko Wareware au, kore kau pau te tau o mātou e mahi nei reira, tā mātou mahi a katoa tō Tangoil. Āe, Tangoil, ngā rākau rā. Rākau, āe, oil kei roto. Āe.
Ā, ngā, ngā huawera me, e werowerohia koe i te pine kua puta ake ngā oil. Āe, āe, āe.
Āe. He heini te mahi a taua oil rānei, koia ngā me paniara ki runga i ngā tera me ngā, me ngā hūpea. Ngā pūtu. Puna.
Hapua tēnā pia. Pura koe mui. Mā te katōtōhia. O pēhea te nui o te whenui a katōtōhia ki te raka me te paina. Ka mtea ora kou ki te kotahi anō wā koe ki te i. O tuku kaumātua nō. Kotahi anō wā koe ki te i. Ai. Engari rā, i te wā i a koe e noho ana, e mahi ana, e rere, i tupu anō aua mea rā? Ai, tupu.
Tēnā pea nā te kaup. i kai. Kāore, me patipati kua tongoni, mō nui o ngā kau o tērā wāhi me. Oh. Nā ka wātea take, kua puihi, nē, kua kau puihi katoa ngā kau. Ai. Tā wā mātou kai wera kai, ko tai pīhi e patu ana i ngā rā katoa. Mm. E whāngai, e whāngai a Mate e, e iwa tekau mā ono Mate, kai mahi nei. Ooh.

Koira nei e hara ana te tangata e noho i reira i tōu taimaha e Pākehā nei, koia ke noho ki te ingoa. Ā, noho kē ana e wāhi kē.
Koia te rangatira o ngā tangoe rānei. Nā, ko ā mātou tini, tino kaiwera taimaha, he tohe roa ki katoa te.

Na, ko te reo mea ko te mea kei o roi tuhi tuhi au. E ha, te ora o te tamariki, te tangata i era taima. Ko tahi rata, ka nui nga tangata e kaumua atu i aia ere, tino mahara ana. Ko tahi rata o matou katoa te, te hapua, te kao, waiho, po, houhora, waira, ki Waihare nei ko te rata, Hurino, ko Tahirata i Waihopu, te rata nei ko Doctor Power. Tana te hiha koe te rata, mena ko hau te tūroro, kua kaka i runga tuku hōiho, kua haere ki te rata, nā runga te hōiho a hoa pū, a hoa mate, te kore, mena tino kino tō mate, Kua haere tō, tō matua, mau hōiho. Ana, i anō, mau Ai, hōiho ai. mō te rata, haere mai ki te te i a koe. Te ara i te hōiho mō te te, mō te rata. Mō te rata i te haere mai te kite, a koe te rata hoki i te kawa te, te pa, tata o te, te rata ki te kawa 15 miles. Kotahi nō ku taenga ki te rata, i tēnā tekau mā rima tau. 15 tau, ko tau taenga ki te rata. Koe tai kino kore rawa ake, kore taia.
Nā pēpā. Engari rā. Ko tā koutou noho i reira, e ngahau ana koutou, kore koutou i kaha te whakamahi e pēhi kinotia ana i te mahi, nē? Koutou rā ringo ngā mea tamariki e kaitonotono nā ngā mea pakeke ake. Ā,
kāore, engari ko te kume i wareware i te korero tō mātou kia whāngai mā te pene me te heihei nei mā wai te korero āku, haere mai te mea nei te, te, te, te rangatira ka tono mai te, te tractor nei me te trailer ki ēnā runga i te, te. E hau ki uua. Scones. Ae.
Ki era nga mea maru me e e rua piki peke. Ae. Haki rakau nei.
Ae. Kia nei te. It's scones. Scones. Mama te mga kai mahi. Ko tangi te tangi mai te pere hara mai tau mena ko tangi tangi te pere ko tui nei te puke ko kaka tu mati nei te puke ko reira mati whanga i ai pene me te hei hei nei. Nei. Hei a kua kanga ringa ko.

Horekau nei ora atu tata ki te mea i apangapanga mai. Kātahi nei te kōhuru. Ai.
Tēno kōhuru tēnei. Whāngai pera ka mātau.
Ai, kei te kaora noa ētahi o mātau i mahi ki reira. Pera tō mātau. Wētahi, kore rawa atu, kei wētahi e, e toru e whana atu ngā scones e riro i a ia, nō konā noho ia i te kaiwana scones, ko wētahi e noho mai nei horekau rawa ko konā noho ai.

Ia, tēnā tō mga tū whāngai. Engari ki te hoki mātou i ngā hihi, mutu te mai ka hoki e ki te, te, tō mātou whare nui reira, wool shed, te hāpua, wool shed, uh, te paki, te wool shed. Ha, rima karakai te hihi ko kai o tī. Mutu te te tī, ea tuku mea mea tira, ko Preihutu Paolo mātou for supper. Nā, ko ngā, ngā hīngara ki ngā, ngā tāne, ngā tāne. Ā, hei ō mātou wharanga i ngā, i ngā. I ngā mea moe, moe wāhine. Ngā moe wāhine. Ā, whara mā te,
riro tonu ko mātou i tango i ngā sapa mō mātou i ngā pō. Ka tika, ā, riro mai nā ngā sapa e. E rua, he riri me te hiki pēnei pea. Wana pau te ora. He hōngongē mai ana ngā Pākehā nā ki a Kōkiri. He hōngongē, ā, e toa tā rātou i reira. Ko. E toa ana. Ka koinei mā te pau ana, pau te ora o ngā, o wages o taua rā rā e tū, e utu kai mā ngā me. Ā, engari ngā kainga hei, o.

Ka mutu te whitu pōro i ngā hiri, ka taea ka mahi te ingoa i ngā pua karapu. Hohoi, e karapu i ngā pua. Mekemeke. Āe, mekemeke, ia mātua nō. Ngana wēti nā noa, e hā te wēti tika ana i a, te mea tata ngā wēti ki a koe. Karapu i ngā pua. Ō, e hoa.

Ore kou, kore. o tērā wā.
e kore kou tū e whai moni. Ai. I te rā mai.
Ako mena ko tahi o tamariki, e ono o tamariki, e tekau rāni o tamariki, ko tahi tonu tō utu. E ono hereni i te rā. Ka reke hoki rā he, he āwhina mō ngā whānau nē, a te kāwanatanga i ērā wā. Ore, ore kou. Ore kore kau rawa atu. Nō hea tō, i a koe tonu e noho ana i reira, e mahi ana i reira e koe i moe wahine ai, nō muri mai rānei? Ā, nō muri mai, nā, tairau, ā, toru tekau mā rima, tairau e iwa rau, taimano e iwa rau, toru tekau mā rima ka mārena au. Nō Ahiparata konei wahine. nō ngā, ngā wāta, nō ngā walters nā. Oh, ai. E, e,
e roa tonu koe e mahi ana i te paki? Mō te... Kāore, ko tahi no tau, tau, tau. Ko tahi tau. Kāti tonu anō. Ai, ka hoki mai, ka hoki mai au ki te kao. Ka mahi au i ērā tai māretuku mau waenetanga, ētahi mahi reira i mahia nei mua e Stop Banks, mahi waikere Stop Banks o te kautete a ngā mea tamariki. Engari i ērā mahi, ko Taihereni,

te awa te arani, ko ka kake ke te tei o ano, ko puta koe ki waho, kore koe e mahi. He ara ni tera ki te au ta tai.
No hea koe i timata e ki te mahi runga te rori ki te rerenga wairua ra? O.
Tīmata ai te mahi i 1949. Tīmata au kei Taeani. Mahi nui e whai mahi ai. I ērā taima, e pai ana au mō te whutupaoro.
Nā Taiwha, nā reira tērā pūmahi māku i kei Taeani. Paul White, tētahi Pākehā, te rangatira o te Public Works, ka taka mā mai ki au. E kī ana kua kau hiahia ana tangata ki te mahi. Engari, mahi ki, tana mahi ki te i tuku ingoa i roto i te pepa, nō te rā nei, ki tau teima, tuku ingoa, Ngai Whitepower, Paira Niu, ki te Prem Whitepower mō Kaitaia. Mea atu mena ko te mea tenei hoi mahi e i au, ae, pai puri, a koe pari ana ano mo te kao. Na no rirau o Rikohu Prey i 1949, 1950, ka haere mai te Prey mo Kaitau. Taku hounga mai ki rira mai ai, 1975. Ko te ainu ka muti tana. 26 years on my public works. Ai, ai. e, e hoki ana hoki o ko whakaaro i a Mau i tai mai kona te whaiti o tēnā rori. Mm. E, no te mea, ngā wā e haere mai ana au ki Kaitaia. Ono karaka tonu te ata ko kua haramai au i te rerenga wairua ki Kaitaeane. Ooh, kei, te tino nga rori e. Aane, i te mea he wei noku kei paoro mai au ki runga i nga turihira. Ka riro ki Moyo nga tourists ki te, ki te taraiwa motuka e runga nga rori pera, ne? Reka. Oh, ke moata tonu te haramai. Ke, ke eke mai ki nga ki runga i te tasio mua te tutakitanga ki nga tourists. Ae. Ae. Engari te whakawhānuitanga atu te rorina oh ka pai hoki ko tino pai oh he mahi nui rā tērā
ahai mm yeah tēnā kōrero mō mō ngā taima e haere ana koe ki te rerenga wairua āwhina i i ngā light house keepers ah nōku mai nei i reira. Ko au mea te rohe ki a koe, nga, nga, nga e rurua wiki ka toko, haere mai taku rangatira i te moumou i taku ruku moni, te, te utu i au. Na, ko Ringi mai mua tana herenga mai. Pai ranei te heke atu i raro i te reinga ki nga rapurapu wahi hinga, kia whai ika ia i hoki mai, te haere mai i te moumou i oku, taku pei. Me atu, Ae. Na, no reira au ma atu i wetahi nga hiinga o tera wahi. Ae.
Mai he Aoperanga. Wetahi ra, ko rera wa atu nei wehe ari te mahi, toku mahi haere e Rapurapu, hiinga. Na, tetahi ra, riingi mai ia, tae waka heke, ki te tae wahi, ki te.

Reira ka, ka haere ana i te ata, wai te mai e, e, e note, e reta i runga i te tepu, mm. te uranga te, te amai tatari me ko haere au te i. Hoki mai e wari wuku tamuri. Na, ta me e noho ana tatari ana i au. Ka riro kato me na tamuri i aia. Nā, me ōku kūtai te rāi mua atu, tahi ka mea māna nōku wētahi o ērā kūtai, ka hoki hoki. E toru ōku tau ki konā, mai ēnā. Moe ōku i ināianei kua kore rawa atu he kūtai o runga i taua toka rā. Kua kore rawa atu? Kua kore rawa atu, tūkino rawatia e te tangata. Moe ōku e mea e tae ana koe ki reira ko ngā kūtai pēnei noa iho nei te nonoi i taku. I taku, na, tēnā mai kupu nei, tēnā anō iho nei te nonohi nāi nei. Ko ngaro katoa kua riro i te tangata. Haere te tangata ki reira, na, ka pōhātia i reira, ia nei, ka wai atu ngā anga ki reira, ka mauria mai ngā kai i roto ngā plastic bag. Kikino kē te whiunga i tēnā wāhi. Tērā anō nā ngā o māua tau whakamutunga ki reira ko kore noa iho e mau te tāmure i reira. Ā anō i nui tonu hoki rā o te tāngata e haere ana ki reira. Engari ko ngā pāua i reira tonu anō. Ki, oh, i raro o tape. I raro, āe, i te rukuhanga mutunga rā. Āe.
Kutaki kei kona.
Kutaki
heke atu koe i te pari, te mutunga o te one e hau atu ki te wērahira, ka huri mai koe, kei raro kei kona, i kutaki kona, ki te ōitai kutaki. Kare noho he o mātou e kōrero ana ki ngā mea noho, haere hoki te tangata ka noho ki tā Potupotu, nē? Āe, āe.
Nā, kua haere mai ki reira ki te rapu haere i New England. Kua kore, kore noa mātou e kōrero mō ēnā o ngā kūtai. He kūtai anō i, i, i mua rā, he, he tiro atu rā koe ki te, ki te onepoto rā, i rarohi o te lighthouse rā. He kūtai anō i reira. Engari, hei, i tētahi wā, ka, ka ngaro te kirikiri. Hei reira ka puta te toka, Kūtai. Kūtai e rua. I ētahi wā, ko, depends on the wind, nē? Ko tēhea hau e pupuhi ana. Me ana hoki ko te hau o te, o te tonga uru, ka, ka whakahokia mai ngā kirikiri, nā, ka pōkia anō taua toka kuku. Engari, nā ngā tunu tino nui o te kuku ki reira. Kei tērā tātā ka mea, nā, ka huna atu me kite. Āe. Heke atu.

Nā, ka ara mai ko ngā mea e, e tō haere rā i te, i te kupenga i waenganui i a rāua. Ai, ai.
I haere koe ki reira hī ei. Kore, kore rawa atu nei e ngaungau mai te ika. Kia roa tonu, ā, kua tīmata te hokihoki haere mai. Ai, pērā anō ki te tai wā i te nita a te, o Maungani, ā, o Mao.

Nā konā hoki i ngaro ai, nē? Āe, nā konā i ngaro ai. Nā konā i ngaro ai.
Tūkino ngē te kai. Mm. Haere koe te mei te, te tā, tīmatatanga i te mate o te tohu roa. Kore kore pai, pupuri tonu koe tō iu i te, i te haere koe i te, i te one, i te kā piro i te tohu roa mate. Tōna ngā piro o ngā tohu roa.
Nā te awhatūtanga i te whēketere mahi toheroa, nē? Ohoho, nō nā, nō nā te, nō mua, nō nā te matai. Tērā, mua atu tērā.
E mahara ana hoki au ki ngā tīni kūtai e hoko ana ki tō māmā. Kotahi tīni kūtai, kotahi tīni meat, hei whāngai i te whānau. Ka tiungia mai. Tēnā e. Mā rānau, mua, i ora ai wera ngā tamariki ko Kaumātua-Katonga i o tērā wāhi o te kao e tohero e kūmara te kai. Āe.
he tīmata tangata mahi pāmu, e miraka kau i a, kōhua i te miraka kau, nā te hea rā, me te kūmara, me te. Me te kirīmi.
Āe, me te kirīmi, me te toheroa. Ō, pai ake nā. He mahara koe te mā te toheroa, i te kātini e te toheroa i mua ko kōhua i a toheroa. Ko nei o Paora Roi ngā toheroa, ko Tuitui o Katarinenga Raine. Mm. Aina kaka. Kaka maroketia.
Maroketia. Mm.
Hoki mai koe, hoki mai mā te te kure mea here, tika mai te rāina ko kukopuri ngā ngau ngau here. Mm. Toi roa, pui tira ngā kai. Mm. Tau,
Ā, e te Matua, e kōrero ana rā koe mō te wā i mate rā tō pāpā. E, koia te wā i, i, i, i hoki mai rā ngā, ngā hōia o te pakanga tuatahi rā, ka kawea mai rā te pururae ki konei. Āe. Āe.
Ā, ka mate taku pāpā, ka kahokina ki te kao me tana tuahine. Rāua ngā tai ka mate, tai, a, te hanga mate, mate o ngā tāngata o te kāinga o te kao, ka keria ngā, ngā poka Ka tanui nei, e rua, e toru, e wha ana te tangata ki roto i te poko kotahi, i te mea e pangitia katoahia ana te tangata te mate, nga tangata katoa te mate, mate a tini i te ata, awatea atu ko mate atu ko wetahi, ahi rawa ko mate wetahi, e poka kei reira ngaro atu, tanui na atu ana nga tupapaku e toru, e wha ana te tangata ki roto i te poka.
Hau, ka aroha hoki.
Ko te, te, te kōrero i rongo i au, te, te mea te rā whuru, te mate nui o te tangata e whai nui nei te wai. Ai, ai. Nā, te kaha whai nui te wai, ka ante. Ko, ko mea wai tai, te kao, tō mātou kāinga kei runga tatāka nei te awa, ora koutou i te rau i te awa. Ko ki te angata nga tangata e kore more mai e wai mo ratou i hanga mate. Ka te kitea nei e ngoia nei korora nei ki te awa nei te hari te inu. Ngaokia nei ki te awa te ata ki riro ko inu e kore hoki ake ano ko mate. Ia no te kapa ia ka iri whai nui te wai. Tētahi o te mea patu nui i a rātou, he wai. Āe, he wai.
Tino mate whakarihariha. Āe.
Tēnā, i ngōia tonu ki raro ki te ao tātiki reira, kua inu kē nei te wai ka hoki ake. Ka mea, ana kō reira tae atu me ngā kāinga ka mate. Koia tērā te mea kino o tērā motu, he inu wai.
I te mea rā, i he rā wā hoki e me kī rā, e horekau anō ke uru tomo mai ki roto te Māori, te resistance, nē, ki ngā mate poho. I ērā wā, kaha ana te mate o te tangata i ngā mate e pā ana ki roto i te poho. Whū. Rokoanga, ka puta mai he mate pēnā, kore tangata e mōhio me pēhea e ora ai.
Ko Reipera i tā koe mea kara, ko tahi nō rata o tēnā wāhi katoa i Houora, hei muri a Houora. Kore kau nei e tangata e pai te haere ki te i te rata, ki te i te rata, te rata i mea. Ko te rata, taua Dr. Pāwani.
So e, ka, ka moe korua ko tō hoa mai nei, nā, ā, ka tupu tā kōrua whānau i konei, i, i te kao, ā, i te kao. te kao. Ā, Āe. āe, e, e, e toru, e whā wā mō tamariki, e rua mea tāne, e rua mea kōtiro. i te April 1935 ka maare na mo. Mm. Mm. Ano mau e te kao, ko mai te rahere mahi stop bank, mm. a mai keri wai keri e tango contract mai mea. Mm. Uh, 19... 45 ka mahi runga i te cream truck mai mai nga cream truck ki te aoni factory oh ae mare mai i te ko uh, uh, 1949 1945 1949 ka mutu

Kua wini tau i ani te kura kua mā te matakata te mea. Engari tini rā te kai wini i taima ki ngā taima i oma te me taima i mua. Ko tai mea Tae o te korero ki a koe, tini atu nga mahi ki na mahi ana i enei taim ahakoa te tini o te kai o te aha, i nga taim i a matou te pohara, tino kore, tino na kino tena ki nga kaumatu i mua ka rongo ia koe e mahi me ana look out. I mua hoki he ora kau e kainga mauri nei nga mea o nga kaumatu i mua e komiti marae.

Kore e hoa ka rongo.
Nā, mai, ki tino kē rā mai ki ngā kaumātua i mua. Mm. Engari rā, kua, kua tīmata ētahi ki te whakahoki mai i ērā tikanga. Āe.
Ki ētahi marae. Nā, i rongo hoki a Kiukiu i ngā kōrero a tētahi tamaiti i, i te whakawātanga i a ia i runga i te marae, kore kaua e pai kia pērā anōtia e ā muri ake nei. Ko Moeoe i a Naini, ko Rekaue mo te mahi ano i nga he i mahi ai i mua atu. Kāre te koe mea e i kinoi wā rā tātou tamariki Māori nei, nā tauiwi kei kinoi, nā wā rātou tikanga, wā rātou ture mō tātou. Tika tonu, tika tonu tēnā kōrero. E haere tonu ana anō aua tikanga rā.
Engari mō te pēnei kia whakahoki mai rātou i, i, i, i te tikanga kia tāua ki te Māori, mm. kore rawa. Kore. Nō te mea ko haere kē hoki wētahi o ngā kaumātua ki te tono ki te kāwanatanga kia mm. whakahokia mai aua tribal committee ra. Ai, kore ai. e whakae mai.
Kore.
And yet, ākoa ko ki te rātou, ko he a rātou tikanga, kāhore i te, i te tika. Ko kore e taea i a rātou, kia aua nei he tikanga anō nā rātou kia pēnei. Kia pai ai rātou te hokohoko pea, te tango, te muru, te muru haere anō i ngā whenua, i ngā hā. Ka kore hoki a tā tāu tamariki ko Pangapanga Agiro herehere, oh, ko wai mā hei, hei mahi i te whenua, ana ka riro i a rātou. Heoi ano, he korero. Tiro ake ana au ki ta taua tepa ko tata te motu. Oh. Na mea he korero atu ano a au ko ka waea ki tera ta. E te matua, i haere au ki te korero ki tetahi kuia I mua noa atu i tona matenga, e korero ana hoki mo ratou i noho ki i ro ngahere i te mangamuka ra, na te matenga o to ratou mama, na ka mahue ratou i to ratou papa, ko ratou ano i tiaki ana i a ratou. Pehea koutou na, na haere ko koutou matua ki te mahi kapia? Ā, pērā anō ki a koutou, mahua mai koutou, e, koutou anō e tiaki ana i a koutou? Āe. I a, i a Mātou e noho ana i te kāinga, me o, e tahi o Mātou whanaunga, ko, ko Mātou i te koraha, e keri kauri, keri kāpia ana. Ka mutu te kura i wētahi. Ka hiahia, ka mutu te kura, ka ka haere au ki te moana, ka haere au ki te hopu i tō mātou hōiho, kotahi hōiho, ko koinei te hōiho, ko hau hoki tō mātou mātāmua. Ko hau te mātāmua e hopu kina ai te hōiho, ka mau ka haere au ki te te te parāwhara e karangaria ko Maunganui. Maunganui te ingoa o te wāhine. Muriuteraina, fishing liner, a tuku pāpā, nga laini wera tai mai, cotton line. Oh, ae, ae, ae, mahara ana ua e. Eight ounce line, eight ounce cotton line, ia takai ki nga ringa. Ae. Kai pena i nga ringa ka muri ka piua. Ae. Ore kau e nylon i era tai ma, ore kau e.

Tērā i a nā muri kē mai, nā. Oh, āe. A nā muri kē mai, a nā. Āe, kia nui e ki runga i te ahi te ringa. Oh, oh, wāhi au te rā mai. Nā, haere i te moana, i ngā hī, te hāpāhi te toru, half past three te hei. Kia haere ki te moana tātou o Keri Toheroa i mau nui māku. Keri Toheroa, tini au ki te Toheroa, whātata noa ake nui ki te toko o Keri au Toheroa. Hāwhe ki te Toheroa, kua haere au ki te hī. I mau nei au te waru tāmuni, te tekau tāmuni i te hīhī kua hoki mai au ki te kāinga. Engari kore au ki tae au ki runga i te kohoiho, te tini, te taimaha, maria ka pangā te tuku pīkau first ki runga i te hōiho. I koi atu kotahi tamuni te mita, kotahi ki te rata, kotahi ki te mita, kotahi ki te rata, ā, pau noa hoki tamuni ki runga i te hoio. Pērā noa ki te taiu ki te kāinga. Ā, nā. Kei hoki o te ue te ahi teima, ngā, ngā tarau, ko ngā tarau tare, tare, tino tarau i haere muna. Ko ngā tarau, Pai, i a wai i hoki mai te kura ko tango i a nga tarau pai. Na, o hoki ana tau tarau tare me, ae, ae. Na, i e na nga mea i era taima. Na, a.